Ул менә кешене әле үзен гаепле итеп калдырадыр иде, ни үлеп киткәненә. Туфан Миннуллин татар халкын үзенең әлдермештән әлмәндәре белән бөтен дөньяга тараткан зур шәхесләрнең берсе.

Мәгәш якты дөньяларга ник Суфан абиның белә без шулай һәр вакыт сөйләшә торыйк. Мин аңа сорау бирдем. Туфан мен әйтәм, бу Әлмәндәрдән, Әлдермештән Әлмәндәр неге ничек уеңа килде, каян килде, ничек уйлап чыгардың моны дидем дә, Венера ди, мин ди чишмәгә суга килгән идем ди. Мин чишмәдән судан чыктым ди, Гыйльми абый килеп туктады ди. Ни хәлләрдә Гыйльми абый кая юл тоттың дип әйтәм ди. Менә Туфан Хәлиулла авырый икән, Хәлиулланың хәлен белергә барам әле дип әйтте ди. Хәл шу аннан аерылгач соң ди, карәл дип әйтәм ди. Бу гыйльми абый шактый зур кеше. Хәлиулла абый бит әле яшь кеше, аның хәлен белергә бара дип уйладым ди. Менә шуннан кереп киттем инде мин анага диде. Ул гыйльми бабай инде э, чынлап та ул бик ни картые. Елгыр картые, сөйләшергә дә. Менә мин аның әлдә яхшы хәтерлим. Шул Гөми бабайның, Әлмәндәр бабайның бакчада балалар өчен ышкылап әйбәт нора таксаларыннан балаган эшләгәнен малайлар өчен. Малайларга аларның ир балалар дүртәвие, шул балаларга җоклау өчен. Менә шул яз тиз Әлмәндәр театрында да театрында шул ук образлар менә шул гел белән шул образ. Менә Гыйми баба бик сөйләшергә шундый мәзәкчән инде. Сез төзисез, өмет белән яшисез. Минем өметем юк, мин җимерүче. Җимерәсез, җимермә кем куша сиңа? Үзе

Ул, гомумән, бик оптимист кеше иде. Ул бер яктан бер бер прототипларның берсе дип әйтик. Шулай. Китапта ул аны ничек яза? Ул ди Гатаулла бабай, инде шушы яшь бабай бер качан да кешенең менә болай гына үлеп китүенә ышанмый иде. Ул менә кешене әле үзен гаепле итеп калдырадыр иде, ни үлеп киткәненә. Әй, ул Вафа үләсе түгел, ул менә кызыл барыш күп ашап кына үлеп китте. Инде без әле кечнәрәк иде, Туфан абый менә шушы яшь бабасына инде час э, гел төшеп йөри иде инде уларның җанына. Э, аның инде менә җәйли атарбалар эшләгәнен Туфан абый кызыксынып карап тора иде. Әлеге йортта Гатаулла бабай инде ул бу бик көчле умартачы иде. Аның янына менә Әлдермештәр Әлмәнләрдәге безнең образ Ястәгенәй шушы Гатаулла бабага килеп җөргән. Гатаулла баба белән инде алар бергә кортлар караганнар. Бик Дуслар булганнар. Менә аста күренеп тора данлыклы Антон авылы. Нәк шушы авылга инде Әлмәндәр карт үзенең дусты Ястәгнәй дәдәгә кунакка килә. Яшь ул аның исеме без генә Ястәге дип бит әле ул. Аның исеме Ястәге, фамилиясе аның. Фамилиясе. Бик шундый таза бабай, бик әкиятче бабай инде ул. Менә шул ясәген иде. Менә шул ниләр шул инде умартачы бу бабай. Умарта тотады. Менә өйендә өенә дә кергәнем бар иде. Антоновка авылында Камскиге Казанга барганда Антоновка аркылы уза бит машина. Менә шул арта безнең белән бик танышыйк. Кем? Менә Аталы баба танда тукталыгыз бит. Менә шул шул Аталы баба белән Ясәгин бабай болында каравыл торалар ялар. Кыш көне колхоз, колхоз печәнен саклыйлар. Безнең б- ике, ике колхозында янәшә булымнар. Ястәгин бабай белән Катала бала кыш көне безгә күрешкәннәр. Кыш төн, төн озын бит кыш көне. Бу нәрсә соң бу? Аяк.
Соң син үз аягыңны үзең кисәсең бит, хайван. Алма. Тот менә моны кулың белән. Менә монда куй. И давай алло. Әйтмә шул сүзне дисә. Йөрәгемә ярамый. Әти, әтигә бит инде аңа гел бәйләнделәр ул Әлдермештән Әлмәндәр мәсьәләсе буенча. Мин әтинең менә шушы әйбергә үзенең әйткән сүзе белән генә җавап бирә алам. Мин бер әсәремдә дә Ходай Тәгаләгә тел тидермим, диде ул. Ул чыннан да Ходайны, Алла Тәгаләне телгә алмый, әгәр дә пьесаның текстын игътибар белән укыган кеше булса. Ә инде ул Газраилләр, әҗәлләр аны инде кем ничек күз алдына китерә, ул аның һәр кешенең үз хакы ул аны ничек аны менә әтинең үзенең язып калдырганынча ул менә Махсус әҗәлне кеше кыяфәтендә сәхнәгә чыгарырга теләгән кешеләр әҗәлдән ул хәтле курыкмасыннар, өрекмәсеннәр дип, үлемгә инде шундый менә, ул котылгысыз булса да, аңа өркеп, куркып карамасыннар дип. Ни хәлләр бар, Венера апа? Ярый, Аллага шөкер, менә тырышабыз яшәргә. Э, Чишмәгә суга киләм. Анда әтиең белән сөйләшеп менәм. Туфан абыегызның авылыбыз өчен бик күп хезмәте булды инде. Менә бу чишмәне инде э, Туфан абыеңның хезмәтләре дә бик күп булды монда. Ул әнә теге ниләр бит ала юк эшләнмәгән и аларын бөтенләй ул эшләттер инде. Иләребезгә газлар кертүдә дә аның ярдәме булды. Иләребездә утлар җанугы да, иләребезгә сулар кертү булуы да шул бөтенесе Туфан абыегызның ярдәме белән булды. Менә без Марат хуҗаның данлыклы чишмә янында басып торабыз. Һәм Әлдермештән Әлмәндәр Пьесасында Әлмәндәр Йөзембикә белән очрашу сәхнәсе дә ул менә нәкъ шушы урынны күзаллап язган. Шушы урында Йөзембикә киянтә чиләк тотып суга төшә, ә Әлмәндәр аны басма астында көтеп тора.
Бу су бик тәмле су. Безнең теге извисе булса да суы бик тәмле. Бик чишмәбезнең суы тәмле. Тирә-як авыллардан да килеп алалар хәзер. Аны инде менә Рөстәм Закуанга урыны җәннәттә булсын. Лотфулла Нурисламовичка инде бик зур рәхмәт. Менә бу чишмәләрне, бу рәшәткәләрне рәтләүдә алар бик булышты инде. Менә Марат Гатышка бик зур рәхмәт. Туфанны онытмаган өчен Туфан хөрмәт Туфан хөрмәтенә инде бу. Туфанны хөрмәт иткәннәр өчен аларга Аллаһның рәхмәте яусын.

1967 нче елда э, Туфан абый ярдәме белән Кәби абыйсы Кәбир һәм энесе Ринат тарафыннан салынган йорт. Монда инде аның әти-әнисе торды, монда Туфан абый кунакка кайтадыр ие, шушы йортта ашап, эчеп, сөйләшеп, авыл халкы белән э, очрашулар оештыралар ие. Үз өенә барадыр ие кызларның, Нәҗибә апаңнар белән кайталар ие, пилмәннәр пешерәләр ие. Безне кунакка чакыралар ие, берсесендә бардык, Данияр, Диләрә, Нәҗибә. И Нәҗибә апаң әйтә, Туфан, сиңа ничә пилмән пешерим дип. Миңа 33 ди. Хәзер Данияр әйтә, дә бабайга 33 булгач, миңа да 33 инде дип шул көлешеп инде шулай аралашып яшәдек. Бу йорт 2012 елда менә шушындый хәлгә килеп янды. Бу янган йорт инде, ул инде торгызуга, торгызыр дип беркем дә ышанмады анага. Менә шушы йортны торгызып, бүгенге хәлдә без инде Лотфулла Нурисламович ярдәме белән, Рөстәм Закуанов, Рөстәм Галимҗанович ярдәме белән шушы йортны торгызып, менә монда шушы йортта музей ясап, икенчесендә Туфан абыйның 91 нче елда төзелгән йортында, күчерелеп салынган йортында Туфан абый вакытында ничек булган, караватлар, диваннар, Ятаклары, барсы да, пичләре, мичләре, теш пасталары, щеткалар, бөтенесе, шырпылар. Туфан абыйдан ничек калган, барысы да шул хәлдә. Сакладык, саклый алдык. Монда инде авыл халкының өлеше зур. Безнең бу музеебызга халык бик яратып киләләр. Җәй көннәрендә бигрәк тә менә туристлар күп киләләр безнең музейга, Туган якны өйрәнү музеена да һәм аларны без бер вакытта да бу музейга кертмичә калмыйбыз. Һәр вакытта да алар бик теләп Туфан абыйның безнең әле янәшәдә генә ике катлы биналда музее бар дигәчтен, алар бик рәхәтләнеп киләләр. Һәм халык монда кергәчтен үк, менә шул хәтле, бу шул хәтле җанга рәхәт бирә торган музей икән диләр. Һавасы да икенче төрле. Менә ничектер авыл йортына килеп кереп, үзенә җәлеп итә торган музей диләр. Чынлап та бу музейны халык бик ярата безнең. Нигез салынганнан соң Туфан абый әйли, уйлый, менә бу күпме вакыт эчендә салынып бетер икән? Һәм мин шушы вакыт эчендә ни хәтле әсәрләр иҗат итермен икән дип үз-үзенә бер э, максат куя. Ие, менә шуннан соң шушы музейга э, ул вакытта иҗат йорты дип салына башлый инде ул, әлбәттә. Шул вакыттан үзенең язылып беткән ручкаларын җыя башлый. Менә шушы музей хәл иҗат йортына бөтенләй төзелеп беткән дәрәҗәдә 43 берәмлек ручканы язып бетерә ул. Бик борынгы карават бу, унтугызынчы гасырга карый торган карават. Ни, Марсель Хәкимович Сәлимҗанов бит антиквариат яратадыр я? Ала, и әтине дә шул ни шуңа йоктырды инде ул, шуңа күрә бездә берничә әйбер бар менә шушындый. Алар Илдар абый белән ни шундый үзара кызыклы ярышлар, уеннар оештыра торган булганнар. Аларда ни иң кыска автографка бервакыт алар ни башлаганнар. И день день скорее расцвет, а хворь только и ищет лежащего.
Шунда әти язган Илдар мә дип инде. Кыз, кыз иң кыска ни дип инде. Илдар абый тагында кыскарак язган Туфанга.
Мин Арчаны Тукайдан, Актанышны Шәймиевтан, ә Кам тамагын Туфан Миңнуллиннан башка күз алдына китерә алмыйм. Ни өчен дисәгез, беренчедән, Тукай татар халкын туган телле иткән. Ә Минтимер Шәрипович Шәймиев татар халкын яклап, саклап калган. Ә